Central Lairam Lawngtlai Dalairam Times mininan kut kan in tlai hna thong he kul rup chia pa zar thum na thong that na kan nei lai cha a adi dong tiang rak ngai cheu ding kan in som hna thong than tu mangven sung Thantlang khuapi kan tlaih hip khawh cang tiah ralhrang nih chim. East Lairam Thantlang khua cu ralhrang nih thazaang tam ngai an i chap hnu thla khat leng hnu ah ralhrang nih kan tlaih hip dih cang tiah thawngnih kul ruk chia pa hlei ruk ah an thanh. Thantlang khuapi lakṭhian khawhnak dingah timhlam phu hruainak in Pur hleihnih hramthawk a si i Pur hleithum ah Thantlang peng Palek Office, Pur hleikua ah No Chi sianginn, Chiapa ninga ah No Wan sianginn tiin lak a si tiah ralhrang nih cun an thanh. Cun chiapa nih riat ah Thantlang mizapi siin chiapa hleihnih ah peng meithat office, chiapa hleingah ah hotel zong lak a si i Thantlang khuapi cu a dihlak in tleih hip a si tiah an langhter. Ralhrang nih Thantlang khuapi an lak khawh ṭhan caah Chinram chaklei ummi Rihkhawdar le Chikha khua dahlo Hakha, Tedim, Falam, Tonzang an tleihhip khawh cang, tiah rallei tuaktan CDM Lieutenant Zin O nih a chim. Kum thonghnih kul le khat Myanmar rambuai ah ralhrang le Chin hriamtlai hna cu Thantlang khuachung ah kaphnih kahdohnak a chuak i khuapi lak kahdohnak thawk cawhmi khuapi pakhat a si. Thantlang khuapi lak kahdohnak ahhin Chinland Council tang ralkap hna CNA tilin CDF vialte hna nih nunnak an pek tamnak le hliam an tuarnak tamnak hmun a si hleiah ruak i lak khawh lomi tiang an um. Thantlang khuachung kahdohnak ruangah khuami hna cu hmun kip ah ralzam dirhmun in an um cio hna. CNF KAO Ken Iule Agent for Range Minister hna awai khatnak tonnak an ngei.

Karen National Union, KNU, cu chiaupa hleithum ah khan a voikhatnak ton biaruahnak an ngeih kong Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union nih chiaupa hleina ah an thanh. SCEF hna nih cun Myanmar ralhrang le hmunkhat ah ejin hruaitu pawl kan va ton hna si loin Kanmah le Eazin lawng tonbiaruahnak a si. Hi tonbiaruahnak i pakhatnak ah Eazin hnatlaknak ngeihmi phun nga, five point, consensus cu cathanh lawng ah si loin a tak in kalpi ding. Pahnihnak ah ramkhel thlennawnnak cu SCEF nih kan i tinhmi a si i ceihhmainak hi a lam a si ko nain Tinhmi ngeih loin cehhmainak cu kan zumh lo kong, pathumnak ah sullam a ngeimi cehhmainak cu ralhrang nih nihin tiang ramkhel ningin an duh lo kong. Palinak ah Myanmar ram ramkhel umtuning cu aa thleng cang i nawlngeihnak cu nihin ah nepidaw lawngah a dang tein a um ti lo kong le Ukhruainak cu ramkulh ramṭhen pakhat cio ah kalpi a si cang i ukhruaitu phu hna nih ramkhel kong ah tualchungmi hna duhnak in tein kalpi cuahmah a si cang kong, panganak ah dotlami ramkhel kong ceihmainak aa thawk ding dirhmun kan phan rih lo i atu ah kan thawk colh dingmi rian cu ramkhel kong ahhin a hlankan in timhtuahnak ngeih ding a si kong, Paruknak ah remdaihnak lamthluan cu Myanmar ram ta a si lai i ramkip nih ramkhel ceihhmainak le remdaihnak kong ah an kan bawmhchanh ding ah a biapit kong zong kan i ceihhmai hna i hi phun ruk hi SCEF lei nih biapi in kan fehter ṭhan mi an si hna. Tess Lazaro, Secretary of Foreign Affairs of the Philippines nih cun remdaihnak lamthluan i kan kal khawhnak ding caah biakhiahnak lam tampi a um ko rih. Tutan hi Agent Special palai pawl le Myanmar ram tlangcung hriamtlai phu hna a voikhatnak tonbiaruahnak kan ngeih a si i a biapi tukmi a si. Hi bantuk tonbiaruahnak kan ngeih khawhmi hi a ṭha tukmi a si. Cun thil sining a thleng khotu ding lamthluan pakhat zong a si kho. A biapimi cu Azin nih kan ngeihmi hnatlaknak phun nga ningin kan chim lengmangmi ceihhmainak kan ngeih khawhmi hi a si tiah a chim. LADCCEM le EM nih YLA thingkah le VC sinah solar flat lai pasarih an pek hna.

President YLA nih hruai in YLA, OB, VCP le department rianṭuantu hna zong an i tel kho. CEM nih cun khuatlang le department hna ṭuankhatnak a ṭhat hi lunglawmh awk ngai a si. LADC nih ngunkhuai a lakmi 30 person hi nan ṭuan vemi a si. Khuatlang VC le YLA hna cungah lunglawmhnak tampi kan ngei tiah a chim. Pu HC Lal Thawm Liana EM Taxation Department nih cun CEM LADC nih department hna nawlngeihnak biapi ah chia in thingka khuatlang caah solar floodlight a kan halnak a kan hlawhtlinpiak hi department lei zong kan i lawm. Hinak chawng in department le thingka khua VC le YLA zong tuan khat tim peng usi law harsatnak kan ton lio ah a kan tuam hlawmtu khuatlang hi kan philh bal lai lo tiah a chim. Pu Aa Sang ve le VCP nih khuatlang nih kan herh ngaimi CEM le EM nih biapi ah nan kan chiah i solar light nan kan pek hi kan i lawm ngaingai. Kan si khawh tawkin department zong khuatlang nih kan ṭuanpi hna lai. Duty zong harnak an ngeih cun i phuhrung loin VC le YLA sinah chim hna seh. Kan cungah nan ṭha, CEM le EM nan cungah khuatlang aiawh in lawmh bia ka chim, tiah a chim. Pu Ke Vangal Awmpuia President YLA nih cun Education Department he ṭuankhatnak ṭha kan ngeih hi lunglawmh awk ngai a si. Hika hrawng department ṭuangtu hna he zong ṭuankhatnak a ṭha ngai. Khuatlang caah harnak an chuahpi kan thei lo. Harsatnak department nih an ton cun an hmaiah YLA thingkah branch a dir peng lai tiah a chim. Pu Ke Lalṭhakima Treasurer YLA thlacamnak in caan hmannak dihter a si. CYLA nih Cawipui South leimin a hmun ah an zoh. Thonghnih kul ruk chiapa hleinga ah Central YLA hruaitu hna nih Cawipui South leimin fak ngaimi cu a hmun ah kal in Cawipui YMA sinah bawmhnak tangka le silpuli nan pek.

Hi caan ah hin Pu H. Lalrindica GS nih cun CYLA lei in kalmi hna theihternak a ngeih hnuah Chiathil ah National Highway a pik tawn kongkau ah Cawipui South Joint YMA hna hmalaknak le khualtlawng aa sengmi cung i an i pekchanhnak hi lunglawmh awk ngai a si. Hi zalampi hi Lawngtlai District le Siaha District hna caah kan lifeline ngan bik a si i kan mi le sa hna kan khualtlawnnak ah nan kan tawlrel tawn caah lunglawmh bia ka chim tiah a chim. President Pu Ep Lal Rothanga nih cun caan kal lai dingmi zongah Joypui South Joint YMA he ṭuan khat in harsatnak kan ngeih a si zongah i theihter hna u sih law a herh ningin hma la u sih. Cun ti awk ṭhalo thil, mithiruak kalpi ding a herh caan le thilri transit a herh caan zongah nun zedawh langhter in harnak lakah zaanghleicawi in hma nan kan lakpiak tawn caah Joypui Joy YMA hna cungah lunglawmhnak bia ka chim tiah a chim.

Patreon simi le Pu Si Lalsawmzuala, CEM LADC nih an telpi hna. Pu Si Ngun Lian Cung nih cun Lawngtlai khuapi ṭhanchonak dingah zipeng hmalaknak hi uanthlarpi awk taktak a si. Ṭhahnemruat in ṭuan chin hna u. Tho law dir tuah, ṭha tein kalpi dingin ṭuan khatnak chia um a herh. Tu dirhmun ah District Administration le LADC karah ṭuankhatnak ṭha a um hi nunter peng a herh i ram le mizapi caah ṭuan peng u sih. Lawngtlai khuapi nih thenhlimnak, traffic management le lamdang in theipar thar a hmuh khawh nakhnga a si khawh chungin i zuam u sih tiah chimmin Pu Si Ngun Lian Cung nih cun hi rianṭuannak caah chawva a pek colh. Puhchil Sawmzual a si MLADC nih cun Lairam mizapi thenhlimnak motor zohkhenhnak ah ritthai dohnak ah a ngeitu lungthin put in ṭan la usih. Tho law dir tuah timi hmangin a vengkip ṭhanchonak hmuh ding a um cuahmah. Hihi pehzul a herh. Lawngtlai District caah LADC cozah a dir peng lai. Hi nak cha in ṭhanchonak cha a kalpi chin lai tiah a chim. Pu Doni Lalruatsanga nih cun Lawngtlai khuapi nih a lamkip in hmaithar a hmuh i ṭhanchonak chuah a hmuh khawh nakhnga Stand Up Lawngtlai Tho Law dir tuah cu thonghnih kul ruk vaupi hleiruk ah on a si. Lawngtlai cu khuapi nuam le dawh deuh in ser dingin a si khawh chungin i zuam hna u sih tiah a chim. Pu HC Vanlalruatpuia Transport Officer LADC hlun nih motor chiahnak felfai deuh in um dingah LADC nih khuakhamnak ngei in nawl a chuah cang. Tu dirhmun ahcun parking zatuak 80% lim a si. Zan khuadei lam kam ah motor chiami cu Village Level Traffic Management Committee hmalak nakin parking fee kholh a si cang. Parking le no parking signature zong felfai tein tuah a si cang i a tarnak hmun ah tlar dih ngawt a si tiah a chim. Pu Si Lawm Sang Zual a sanitation officer LADC nih cun khuapi ṭamhmoih ding in a hmalak cangmi hna hlei ah MCC Thonghne kul ruk Key Points and Action Plant ah chimrelnak a neih fawn. Hi tonnak ah hin thiamhleinak, parking le traffic management ah Hinak fak deuh in hmalak siseh, a hlei in Mizoram Cleanliness Competition thawnghnih kul ruk ah dirhmun chia ah dir kho ding in i zuam siseh, cun veng kip ah a tam khawh chung in thiamnak tlang rianṭuan si tawn seh an ti. Champhai ah pa le pa aa duhmi sawm ruk le nu aa zuarmi za hrawng an um. Mizoram ramkulh Champhai District khuapi Champhai ah Champhai Subhead Quarters YMA Compound Committee nih kherhlainak ah Champhai khuachung ah sii aa chun injection tawmmi thongkhat leng an um. Siidang tawng tawmmi sawmthum hrawng le sii tawngthar sawmthum hrawng an um. Thong hnih kul rukchia pa hleiruk ah

Pu PC Lalrawnliana nih a hruai. Hi rithaisi kongkau ceihnak ah hin Champhai khuapi chungah siitawngmi lakah khuatlang le Khrihfa nih ṭha tein a zohmi an um. Cuhlei ah Champhai khuapi chungah pa le pa aa duhmi sawm ruk le nu aa zuarmi za hrawng an um fawn. Champhai Saphet Quarters YMA Kumpuan Committee nih hin tukum chungah rithaisii methamphetamine ke zakul le li, heroin fun nga le zu liter zahnih leng an tlaih cang. Rithai he pehtlai in an tlaihmi hra cu thongtlak an si i minung sawmthum cu home ah chiah an si. LADC CEM le Lawngtlai Zipeng tiin phung loin Lawngtlai lutmi renghnak le an chawletnak kong ceih. Thawng nih Kawlruk chiaupa hlei sarih Lawngtlaizi peng Pu Daniel Ruatsang hruai nakin DC Conference Hall ah phung loin Lawngtlai District lutmi ranghnak standard operating procedure le an chawletnak zohfel kongkau ah biaruahnak an ngei. LADC CEM Pu Si Lalsawmzuala nih cun phung loin lutmi kongkau ah cozah VC, NGO le Khrihfabu ṭuankhatnak cha a um hi nunter peng a herh. Innpa ram he chawletnak cha a si lioah phung loin lutmi chawletnak ah felfai tein ṭhithruainak a um lo cun ram ngeitu nih tuar khawh a si. Felfai in fimkam tein ruah a herh. Hi kongkau ah LADC le District Administration ṭuankhatnak cha a um hi lunglawmh awk ngai a si. A hleikhun ramri ah duty a cam rifles tuan vo a biapi ngaingai. Mizapi himnak a si hngal in fimkam hram hna sih. Lawngtlai District mizapi ca himnak hnangamnak ser cu LADC cozah hmuitin a si. Phungning le mizapi duhning in hmalak a si lai tiah a chim. Zipeng Pu Donila Ruatsang nih cun cozah pi Ministry of Home Affairs cathanh bantuk in ralzaam biometric enrollment kalpi cuahmah a si i aa lim dengmang cang. A hlei in Village Council VC kip le hotel hna cu ralzaam phung loin lut ningcang tein chingchiah ding le Hohmanh ven lo ding le ralzam phung lo lut rengh kongkau ah cozah hmalaknak dirkamh ding in NGO VC Khrihfabu le mizapi kan sawm hna tiah a chim. Hi ton biaruahnak ah phung lo in lut le chawletnak kalpi tawmtu zul ding standard operating procedure kongkau chei a si. Chuangbo laknak phunphun ngei Deputy Commissioner LADC Superintendent of Police Village Council CYLA le YLA Branch Assam Rifles le NGO nih an hmalak cianak chimnak an ngei. Tu dirhmun tiangah an hmalaknak cu ṭha tein hmailei ah hi nakṭha deuh in hmalak peh zulh siseh ti a si. Tutan thawng kan thanhmi cu khavel khan a si rih lai. Zohtu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarh ah kan i tong ṭhan te hna lai.